It-tim tagħna ltaqa' ma' Mary Grace sabiex jitkixxef aktar dwar din il-pubblikazzjoni.
L-istorja tittratta dwar l-ambjent kif eh, dawn il-kreaturi li huma l-protagonisti ta' dal-ktieb eh, juhdu pjaċir fin-natura u juhdu gost man-natura fl-ambjent naturali tagħhom. Issa Jannu xalata poġġejt il-kelma xalata mhux sempliċiment biex inpoġġi xalata, imma biex jattira tfal għax ridt nollih fuq livell aktar għoli milli wieħed ħareġ u ħa gost. Allura meta ħajara Jan u xalata tfal jiftakru il-kelma xalata x'inhi li juħdu ħafna gost u għalhekk iktar jorqothom. Barra minn hekk għażilt ukoll il-farfett, il-granċ, li huwa bil-Malti nsejħulu qabru u ż-żrinġ mill-fawna Maltija biex b'hekk jibqa' stampat aktar f'moħħ it-tfal. Issa l-istorja titratta fuq dawn il-kreaturi, ħarġu Mayan, marru Xalata. Fil-ktieb ippruvajt ngħaddi ħafna azzjoni fejn il-farfetti tiri fuq il-fuq fuq il-fjuri, il-granċ joħroġ mit-toqob biex ikun hemm dik l-azzjoni. Ħalli tfal iktar jinġibdu u jidħlu fil-karattri. Fejn mbagħad żvolġiet l-istorja, morna fil-plott, fiċ-ċentru, fiċ-ċentru tal-istorja, fejn kien hemm xi ħaġa li dina kienet id-diffikultà il-problema tal-istorja fejn tifla ridet taqbad dażrinġ, dażrinġ huwa protett, ħadet il-parir tomma, ma ħallitux ġo kaxxa magħluq mudlam, kien hemm l-emozzjoni, id-dwejja, id-dwejja ta' dan iż-żrinġ, eh, bda jikpi, taraw fl-istampi l-illustrazzjonijiet ikellmuk, u mbagħad ħarbitu, tatu l-libertà. Jinġej ispirata wkoll din l-istorja mit-tifel tat-tifla meta kien żgħir, Iħobb il-kreaturi fl-ambjent naturali tagħhom, jien trabbejt ukoll fl-ambjent ta' natura, il-kalkara fuq il-blat min jaf kemm faru u faru il-għadajjar bl-ilma u l-lellux u l-qarsu, allura baqa' stampat ukoll f'qalbi u ridt inwasslu lit-tfal tal-lum li llum moħħhom ħafna Mhux qed ngħid xejn kontra l-kompjuter imma lanqas qed iħallu ftit tal-ħin li igawdu n-natura ta' madwarhom. Kultant lanqas jindunaw li hemm l-għelieqi madwarhom u l-fjuri u n-naħal u daw il-kreaturi sbieħ għax ikunu medin fuq affarijiet tat-teknoloġija f'idejhom wisq, wisq. Allura jiena ridt li din tkun xalata, veru xalata. Iva, naf x'nagħmlu. Immorru xalata għal Jan. Jan mar isib liż-żrinġ, lill-farfett u l-granċ u hekk għamlu marru xalata. Il-farfett erħilu jtir minn fuq fjura għall-oħra. Iż-żrinġ ħa pjaċir għad-dell tal-qasab. Il-granċ beda jidħol f'kull ħofra li jsib u joħroġ minn oħra. Jan libes il-beritta u n-nuċċali tax-xemx, poġġa bil-qiegħda d-dell tas-siġra. Wara ftit beda jiekol biċċtejn ħobż biż-żejt u t-tadam. Mmm, xi fuħ dan il-ħobż, dan kollu niklu? Kemm qed juħdu pjaċir, sħabi? Ara naqra xjola l-fuq u jisfen il-farfett. Ara żrin xraq daraqat xjonħor. Fejn mar granċ, fejn mar x'waħda din. Ara fejn qiegħed jabrikkun, f'dik l-adira jdur il-ħofor kollha tagħha.